Essalamu aleýkum. Essalamu aleýkum hormatly studiýa diňleýjiler. Men Rahman Kanadadan. Bizde häzir şu wagt 1 sagat 35 minut. To jest on üç sagat otuz bäş minut da indi bizde bärde şeýle hasaplanaýýa-da. Indi men bu günki çykyş etmek bilen ozaly bilen äýne geçen geçenini häzir ýetip gelenini Nowruz baýramlarymyz mübärek bolsun. Goý degme türkmen ojaklarymyzda her bir ojaklarda toýlar toýa ulaşyp gitsin. Häzir bahar pasly, bahar paslynda-da ekin-dikin bolýar, şol zatlaryň esasy möwjürýän wagty, şol goý degme halkymyzam şu hökümet tarapyndan-a bir kän bir kömek zat ýok, ýöne halkymyz bir şol öz melleklerinde-de bolsa bir gök önümleri ýygnap, şolary bir özleri üçin ulanmaga bir miýesser etsin. Indi şu günki bu çykyşymy etmek bilen, olar bilen nähin, ýene bir sapar ýaňky Nowruz baýramlarymyz hemmämiziňki gutly bolsun, mübärek bolsun. Gowja ýyl bolup, halka, halk tarapyndan, halky ýokaryk göteriji ýyl bolsun. Onsoň indi men häzirki şu günki neme bunu çykyş etmegiň sebäbi olary bilen näin türkmen halkymyzy esasan hem ýaşlarymyz biziň ýaşlarymyz Türkmenistanyň içinde gaty az azlygynyň sebäbi hem ýurtda bolýan her hili kynçylyklar

Eziz halk! O zatlar bar-a, biziň özümize bagly, sebäbi özümize baglydygynyň sebäbem, şo bla-bla etýänlere köpimiz gulak asýas. O sebäpden bar-a biz hiç bir agzymyzy birikdirip bilemzok-da. Iň esasy düýp sebäbi şol, şol biziň biagza bolmagymyz. To ýest, onsoňam ýene bir zat bar-da, biziň türkmenlerimizde bir zat bar eken-de, men-men diýip döşüne kakmak. Ana şo zatlary aýralyň özümizden. Uly bilen uly ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly bolalyň. Goý degme ine biziň häzir ösüp gelýän ýaşlarymyz, akylly pikirli ýaşlarymyz bar, şolaň geljegi goý degme gün-günden has-da gowulaşdyryp, özleriniň ata-babalaryna, öz topragymyza, türkmen topragymyza öz zähmetlerini siňdirsinler, geljek ýaşlarymyzyň gülläp ösmeginde aktiw orun alyp barsalar, şo biziň ýaşlarymyz gaty gowy bolardy. Indi şu taýda men ýaňky köp maňa poçtama gelen eme hatlar bar, şolara şolary aýtjak bolýan. Olaňam ýaňky eden haýyşy, aý agam diýýär, bir Şahyr bolmasaňam diýýär bir bilşiňçe ýazýaň, şol diýýär goşgulaňdan siziň diýýär bir o zatnýaňky depderçäňiz biziň elimize gelip düşdi diýýär. Baryp diýýär sen ir wagtdan şu şahyr bolmasaňam şu bilişimçe ýazýan diýip ýazýar ekeniň. Onsoň şol öz ýazýan zatlaňdanam, soňky ýazan zatlaňdanam, köne ýazan zatlaňy okadyk, şol depderçe elimize düşdi. Indi täzeräk bir zatlar bolsa ýa şo biziň eşitmedik ba zatlarymyz bolsa mümkin häzir aýdyp berersiň diýip ýazypdyrlar-da. Onda şu taýda men bir zatdan başlaýyn. Ýaňky bir näme diýilýär-aý şu edil nesihat diýen ýaly-la. Gerekdir diýýär. Sözläňde sözlegin, etme minneti, Goç ýigide paýhasly ýüz gerekdir. Durmuşyň gurluşyn ajap jenneti, Görmäne dogumly ärler gerekdir. Bular ýaly durmuş bolmasyn sende, to ýest ýaňky ýurtdaky bolup geçýänler bar, zatlar barada. Ýalan sözler hiç bolmasyn diliňde. Täzeden joşalyň ata Watanda, Watana wepaly ärler gerekdir. Ýörmäň ýalançylaň yzyndan ylgap, Ylgasaň galarsyň ýüregiň daglap. Dogry sözle gezme, sen halky aldap, Betpäl bolsaň soragy bolsa gerekdir. Ýüregi gowzadar saz diňleseň, Diňlän sazlaryňdan many aňlasaň. Rahman aýdar, Binaman soňlasam, täze bir baştutan ýurda gerekdir. Ony ustad ýene bir azjyk ustada goşup durun soňda. Pikiriňi ýagşa uýgun elmydam göwünleň açylar bolarsyň sen şadyýan. Ugruňda ýörseler ylgap elmydam öz ýerinde gadyr hormat gerekdir. Onuň yzy o dünýeden ýa ýaňky bu ýaňky şu adamyň bir watany küýseýşi şu zatlar barada şuňa ýakynrakdan. Geçmişiňe nazar salsaň gelendirle ol dünýeden. Sahy bolup göwün berseň razydyrla ol dünýeden. Asudalyk gözguwanjy. Bolýar eken durmuşyň durmuşda bolýar eken ajy Bu zatlaryň bu zatlary göz göreji görüp geldi ol dünýeden Ýoda ýöräp ýola düşseň külterläp külterläp şol ýoly aşsaň Ýagşylardan dost tutunsaň ömür geler ol dünýeden Niçe kynçylyk bolsada galman duşman astynda Ýurtda täzelik bolsa, gelerin men ol dünýeden. Ýüzler bakar gözler bilen, bolsak mydam ýollar bilen. Rahman aýdar bu zatlary, yzlap geldim ol dünýeden. Onsoň ussada ýene bir zat bar, ýaňky Türkmenistanymyzyň bir bir Şu SSR-den aýrylandan soň hiç wara bir günümiz gowy güne ýetenok. Halkymyz aç galdy, elmydama gaty kynçylyklar. Ýöne üsti-üstüne halkyň üstünden edilýän sütemler, halka berilýän azarlar, halkyň asuda öz Türkmenistanda arkaýyn gezip bilmeýändigi, bu zatlar gaty gynandyryjy fakt. Onuň şo barada-da bir zat ýazdym, Ot içinde. Türkmeniň galmady Gülelwan keşbi, Sapa eý, bu geljekler ýola badak kakyp dur, Ýaşlarda döreýän söýgi duryşga, Ýaşlaň söýgüsini otda ýakyp dur. Sokýarlar başyny ähli zatlara, Meňzeýärler dünýäni saklaýan ýala. Pigine däl halkyň agaýgysy meňzeýärler türkmeni ýoklaýan ýala. Niçeleri ýurtda gorky astynda geçirýär günlerin gaýgy-gam bilen eden etdilikler sütem astynda açlyk bir tarapdan işsizlik bilen para horlar pul gazanýar şat bolýar dogan-gardaş bir-birine ýat bolýar Gözel gyzlaň namysyna degilip, indi köp öýlerde otsuz kül galýar. Men-men diýip, döşe kakyp otyrlar. Men-men diýip, döşe kakyp otyrlar, talaňçylyga salyp, gözel ýurdumyz, weýran etýär Mary, Lebap, Daşoguz, Gülçemenli Ahal hem-de Balkanymyz. Onsoň indi şu taýda oglanyň biri ýazypdyr, ýaňky poçta. Şu diýä, men diýä oturyp çykdym, oturyp çykamdan soňam häzir diýä Moskwanyň bir özi ýazmandyr haýsy şäherinde, şo Moskwanyň etegindäki şäherleriň birinde zähmet çekýän diýä, özüm gurluşykçy. Şol diýä bir bir ýerlerde gulagyma degip diýä, sen türme barada ýazypsyň. Şo barada-da goşgularyňy okap beräýseň ýutubda diýipdir-de. Buny men irräk ýazdym, entek o wagt men Belorussiýada ýaşaýardym. Türmeden çykan hat esasynda. Şo taýda meň indi aýtjak bolýan zadym bir bir oglanyň türmeden iberen haty bar. Şol hatynda-da ýaňky özi barada şol öz duýuşy barada bir ýazypdyr şony men indi şeýdip bir başardygymdan setire geçirdim. Türmäniň kynçylyklaryny göz öňüne tutup özüniň öňünde näme boljak näme bolmajak şol umytsyzlygyny duýduryp hat ýazan-da öýüne türmeden çykan hat esasynda ýazdym. Säher turýaň töweregiňe gazanyp garaşýarsyň geler diýip täzelik Diýýärsiň, aglaman, şat oýnap gülsün, dogan-gardaşyňy ýadyňa salyp. Oýuňa getirýäň dost-ýaryňy, yzarlaýaň geçip barýan ýodalaň. Diýýärsiň, nä sebäp şeýtanlar ýurtda döwran sürýär türkmen halky haralap. Öz derdiň özüňe ýetik hem bolsa, şonda-da sen umydyňy üzmeýäň, belki diýýäň, Boşaryn bu türmeden, Gaýgy-hasratynda gezip ýörmeden. Aýlar-ýyllar aýralykly gün bilen, Geçip barýar tüsse kimin burusap. Bar gaýgyň niçe ýyl ýene öňüňde, Bilýärsiň, galjagyn çöp kimin galgap. Bu ýerleriň wagşylary ýeterlik, gollarynda taýaklaryny galgadyp, indi niçe ýyldyr sütemi bilen niçe ojaklary goýýar agladyp. Ýalňyşmasam, bu ahyrky hatymdyr, indi menden hiç bir hata garaşmaň, eý, köşe obasy gezen ýerlerim, razy boluň, indi maňa garaşmaň. Muny men iki müň bäşinji ýylda ýazypdym. Onuň soň bir şol Belarusýada ýaşan döwrüm, men Belarusýada on bäş ýyl ýaşadym, ýaňky Moskwada işlämden soň Belarusýada on bäş ýyl ýaşadym, işledim. Şu taýda arasynda baryp gaýdýardym Türkmenistana, gizlinrägem bolsa baryp gaýdýardym, ýaňky hojaýlyň Nukusyň üsti bilen, Nukusyň ýa-da Ürgenjiň üsti bilen, Ürgenç Ýaňky soň Hywa, Hywadanam oglanlar şol Hywaň arka ýüzünden bir ýol geçýär-de, ol Daşoguzyň Tagty raýonyndan gaýdýan. Soň onsoň ol bir gapdal Peşanala, bir gapdalam Baýramazdan çykýar. O köne zyňylan aeroportyň gapdalyndan geçip. Daşoguzdan sekiz ýüz ýetmiş bäş kilometrimika diýen ýalňyşmasam. Ana şo wagt bir obadaşym türmeden çykypdyr, şoň gürrüňi boýunça-da bir zat ýazdym. Türmeden çykan ildeşimiziň gürrüňi esasynda ýazdym. Derdiň artýar töweregiňe seredip, tikenekli simler gysýar gün-günden, Günäň bolmasada günä tapýarlar diýýärsiň gelsedi kömek Alladan. Açlykdan ölmesin diýip türmede yzyňdan seň getirerler iýmiti ýöne gelip düşýän iýmit azalýar köp bolan sebäpli türmäniň iti. Diňe taýak asty saklarlar seni gapyrgadan sanap bolmaz kül bolar Maňlaýyňda barmy çykmak bu ýerden bu zatlary indi dostlar kim biler birden diýseň kanunlarymyz bozulýar saňa bu zatlar hem azdyr diýerler sähel bir bahana tapsalar senden türmeden çykýançaň etiňi ýerler ine şeýdip adam ömri gutarýar duşmanymam hiç düşmesin bu ýere Bu ýerde biz iýmit bolup galýarys wagşy haýwanlara öwrülenlere. Umumy umumy aýdaňda dara Türkmenistanyň ýagdaýy tak, türmede oturmasaň hem kynçylyk, esasan hem türmäň içinde aňyrda özüňiz bilýäňiz türmäň içinde nähili saklanýany. Onsoňam ýene bir zat bar, şu şu ýanky nähak türmä gidenler köp daraý, nähak. Men oňa mysal aýdyp, ine häzir men doly nemesini biljek däl, näçinji ýylda, şu on üçmi, on dördünji ýyldamyka diýen-de. Şo töwerekmika diýen ýa on bäş on altymy op şu şo töwerek daýanky bir üç sany ýaş oglanyň şo şo taýda türmä basylanyny bilýän biri hen ýaňky neme änewden ýaňky sudýanyň kömekçisi kömekçisi jumaýewmyda şol onsoň soň eýleki ikinjisi Orus bazardyň, orus bazarda, orus bazarda parykmaher bolup işläp ýören. Üçünjisem Çoganlydan Çoganlydan ol oglan üçüsine-de 23 ýyl, 23 ýyl iş kesipdirler. Ýaňky sakal goýberip, şu dynananýaňyz. Ondanam bir zat bormy? edenetçilik ol sudýalar näme olar näme üçin kime gulluk etýälerika halka gulluk etmeli olar Berdimuhamedowa ýa indi häzir ine Serdar diýeli oňa gulluk etmeli däl olara höküme halka gulluk etmeli ine ýaňy ýakynda ine ine bir ýaňky Berdimuhamedow döwründe ana Myrat Düşemow men näme günäsi bar şoň Şol eýlede beýlede şo mal zatlar talap edipdir, şoň üçinem özem bilmeýinde sud etmän Daşoguz oblasynda sud edýäler. Hany hakykaty-ow? Hany şol ýaňky şo taýda işlän, indi goý aýdaly ýaňky tutanlar ugalowny rosk diýildi-la ýaňky. Hany şol eýleki sledwitiller şo zatlary doly Gördülerimka, barladylarmyka, näme sebäp boldy, näme üçin şo zatlary, ine, mysal üçin, biri basdyrjak bolýanam bolsa şony, şolar böwet bolup durmaly, olar isledwitel. Onsoň ol isledwitiller bigünä şeýdip biziň türkmenlerimizi, ýaşlarymyzy türmä dykyp ýatsa, onsoň biziň ýaşlarymyza, ýaşlarymyz kime ynanmaly? Kime ynanmaly biziň ýaşlarymyz? Ol ynha, ine, Nyýazowam geldi, soň ine Berdimuhamedow geldi, ine häzir Serdar, ýaňky and içýärler Kurandan hem türkmen saçagyndan. Ol siz olary bir Kuran bilen saçagy siz oýunjak etdiňiz siz. Sizi bara şol saçagyň kuranyň üstünden berýän ýaňky aý men ony ederin men muny ederin halk üçin şo zatlaram ýerine ýetirmeýänligiňizi ana şo zatlar siziň gözüňizi gapar. Sebäbi näme üçin diýeňde o bir söz berdiňmi sözüňde dur. Durup bileňokmy sesiňi çykarmada şol ýerik barjagam bolma. Şo sebäpden men mydamada aýtýan bir zady. Maňa bara şol Türkmenistanda uly iş gerek däl. Hatýa men waýenny ugurdan opytym köp. Örän opytym köp özem spes zadaniýalarda. Onsoň şol sebäpden ol ugurdana indi wagtymyz geçendir, ýöne şol bir ýerleşik bolsa bara şu wagtky şol serdaryň nemesi bar, ýaňky oturan ýeri. Şo taýyk Baragatdin elime bir gazowna kasilka bersinler, şo otlary neme eder ýaly, otlary aýrar ýaly. Onsoňam bir elime ol sekator bar, şony berseler boldy. Gazownokosilka dla çego nuzn? Gazownokosilka ýaňky ol iş üçin. To ýest, arassalamak üçin. A sekatoram ýaňky o uly gaýçy bar bag üçin. Olam iş üçin. Köp adam düşünýändir nähili iş üçin, iş üçin gerekdigini. Şol sebäpden men bir zady arzuw etýän, geljekde gözel türkmen halkymyzyň bir ýoly açylyp bir ýollaram açylyp ýollar açylyp bir baryp gaýdyşyk bir bolsa has gowy bolardy. Sebäbi näme üçin diýeňde biziň ine köp ildeşlerimiz ýaş ýaş oglanlar gyzlar gelnejelerimiz doganlarymyz daşary ýurtlarda Işläp ýörler, okaýanlary bar, arkaýyn aňryk baryp gaýdyp bilenoklar. Ynha men bir zat aýdyp bereýin şu taýda, men bir oglany tanaýan-da, wraç oglan Orsýetde işleýär. Häzir diýýär, gül ýaly bolsa men barjak Türkmenistanda, men Türkmenistanda zähmetimi siňdirjek diýýär. Indi men şu taýda ony ýatladanymyň bir zady bar, ana şol oglana On gün rugsat berdiler. Aňryk ene-atasyny bilen görüşip gaýtmana. Şu baranymdan diýýär, samolýotdan düşenimden tä gaýdýançam yzymdan diýýär, şol garyntgalar diýýär, aýrylmady diýýär. Onsoň indi men şutada başga-da bir zat aýtjak. Emma käbir başga bir adamlar bar, kakoý on gün, kakoý bir aý, üç, dört aý bolup gaýdýarlar şo taýda. Onuň nähili bolýar bu zatlar-ow? Şoň ýaly bir ýurda bir bir aň-bilim, düşünje berjek adamlar bir bäş gün, on gün baryp gaýtmaly. Ol adamlar satyp ýörenler, olar bolsa üç-dört aýlap şo taýda bolýanlaryny men bilýän. Ony men bilemseň aýtýan, kimdigini kimdiginem bilýän men. Arkaýyn barşyp, arkaýyn wiza alşyp ýörler, daşary ýurtdan alýarlar özlerem. Köpüsi dagy şolaň ýaňky çarterli reýslerden gizlin baryp gaýdýanlaram bar. O zatlar barha bir gowy däl, şol açyklyk bolup, Türkmenistan ýoluny açsa, howa ýollaryny açyp, bir adamyň ölse bolýa, toý bolýa, ýasy bolýa, bir baryp gaýdylsa, gowy bolardy. Onuňam ýaňky biznes üçin ýol açmaly. Sebäbi näme üçin diýeňde häzir tehnologiýa bütin dünýä tehnologiýasy düýbünden üýtgedi. Şol zatlary ýerlerde ornaşdyrmak biziň o gül ýaly düşünjeli halkymyz bar, gül ýaçjak ýaşlarymyz bar. Şolara ýol bermeli. Ol ýöne ol Aý Nadýa şu käbiri aýtýada adamyň diýýä ýaşy goýulsa diýýädä toýs näçe ýaşy nemeräk bolsa şol has diýýä akylly bolýa diýýä. Haý menä indi syn edip gördüm men indi Berdimuhamedowy mysal alaly. Nyýazowy mysal alaly. Näme şolaň ýaşy otuz kyrk ýaşyndamy? Şolara özüniň bir gowy tarapyny görkezmedi. Onsoňam men şu taýdan men bir zat aýdyp berjek. Ynha, ine häzir saýlaw geçdi zat etdi. Şu taýda bir jemleýji bir aýtjak zadym. Eşşekden gowy kürre, eşşek gowy kürre ýasap bilmez. O sebäpden men lişni öz minenýama we häzirki Berdimuhamedowyň ogly Serdara düýp göter ynamym ýok. Sebäbi näme üçin? Ol häzir kakasynyň yzyny dowam etdirjegi bellimika diýip şeýle meň öz düşünjäm. Onsoňam ýaňky ýöne şu eline gitara alyp kara karakum diýip aýdym aýtmasa bir gowy. Karakum, karakum eta Garagumara Garagum bu halkyň Garagumy diňe ol Berdimuhamediň Karakumy däl ol. Wapşe Kara Garaguma Berdimuhamedow ýa şoňa meňzeş tetelli eden etdilikleri edip ýören ýolbaşçy gerek däl. Türkmenistanda wapşe biziň Türkmenistanymyzy prezident aý Pylanyýewiç şeýdip biz adamlary şeýdip arşa çykarýas. Adyny familiýasyny tutup görüle. Ine şu taýda Kanadada. Ine mysal aýdyp bereýin size da. Ine gije işini iş zähmetini gutarýarlar. Gutarýarlar we no gije üç, dörtlerde gyzlar, gelinler öýüne gidýärler. Azar berýän ýok şolara. Spokony gidýärler, spokony gelýärler. A biziň Türkmenistanymyzda Türkmenistanyň Aşgabada barmagyna asla praktiski näme waýenni wremýa ýalylar Aşgabadyň içi. O näme ol Aşgabady gözel etdim, gözel etdim diýip niçesi bir peýda halkyň şol paýtagty baryp görüp gaýtmakdan Görk gaýtmana, hä, öz dost-söwer ýarlarynyň ýanyna gitmäne mümkinçilikleri bolmasa. Halkyň, halkyň kyn gününe biz birazjyk ýüzümizi ýokaryk göteräg etsin, görüp şo bolýan zatlary, şonam ýerinde düzetmesek, biz geljekde gowy zadyň üstünden barmarys. Diňe, diňe ýaňky gyryp-çyryp toýuz. Korrupsiýa onsoňam ýaňky şol ýurtda diňe bir sistema döretmek ýaňky şol indi mysal üçin Nyýazowyň döwründen Berdimuhamedowa geçdi, Berdimuhamedow birazjyk bir gowşarmyka diýsek, ol wapşe olarkydanam beter etdi. Bunam indi görüberýäs näme bolýar, ýöne meň pikirimçe gowulyga garaşar ýaly dälmyka diýip düşünýän. Ýagşy dileg ýarym döwlet diýýär. O sebäpden men häzirki şu günki gepleşigimi şuň bilen jemlejek. Olam ýaňky bunu men Berdimuhamedow barada ýazypdym. Hiç kömegiň degenok, azar bermekden başga hiç nepiňi görmedik, göwne degmekden başga Sen niçiksi döwlet sen, sen niçiksi garawul, Işiň pişiň gije-gündiz, bermekdir halka dowul. Ne bolmaz jübiň barmyş, dykyp ýatyrsyň durman, Doýmaz, dolmaz böwenjik deý, kakyp ýatyrsyň durman. Halky talan gara pulluň, kimse nesip edenok, Wah, iýmäne wagt ýok-la, Pulýmekden doýaňok. Hajy melek, Hajy melek toba eder, seni görse bir eýýam, Hiç doýmany bilmersiň sen geçip barýar bu eýýam. Ogrulyk eden däl-de, üstüne gelen häzir, Utanar ýygrylyp, yzyna döner eýýam. A sen bolsa üstünlik diýýäň muňa özüňçe, soň hem bolsa durup bilmän oýnap oýnap gurýaň oýunlar şeýdip gün bermän halka iki jübä salýarsyň. Her kim saňa duşmandyr sebäp ýüzüň garadyr Wah dynmaý-äý, halka seniň eden işleň wah dynmaýan ýaradyr. Sähel başyn göterse halk bolar halk duşmany, bahanasam paradyr. Obşy men ustady nemäni ýatdan çykarypdyryn ýaňky. Wah dynmaýan ýaradyr. Ýarasyna derman gözläp sähel başyn göterse halk bolar halk duşmany, bahanasy paradyr. Neçün beýle talaýarsyň paýlaşyp iýmek barka Neçün beýle daraýarsyň derdi paýlaşmak barka Gorkuzyp öz iliňi gorkup mydam iliňden kimden haýyr isleýäň iýdirip öz puluňdan Halka bolsun eslediň halky arkaňa alyp ýada yrak islediň Haltaň arkaňa alyp, hiç wagt hor bolmarsyň, şonda-da yrssyň iýip, halk depesine götärdi, mydama saňa guýup. Emma dogry, ol adamlary, ýaňky belli-belli adamlar göterdiler depesinde, elini öpdüler, gül berdiler, Kitaby nowşadylar. Ýa-da kitabyny köpüsi şu ýatanda ýassygynyň aşagyna-da goýup ýatýarmyka diýýän. Ýöne, ozalky gepleşiklerimiňem birinde aýtdym, hökümet ýolbaşçylary şu zatlaryň öňüni alyp biläýjek hökümet ýolbaşçylary. Şol ýolbaşçy sumaklardan gerek, ýolbaşçy sumak diýdirmejek bolsalar. Bolmasa şolaň köpüsi, ozalyk gepleşigimde-de aýtdym, ýaňky şolaň köpüsi ýatanlarynda-da pampersli ýatýarlarmyka diýip şeýle pikirim bar. Şu günki çykyşy diňlänligiňize köp sag boluň. Ýene ýene bir gaýtalýan, köp adamlar aýtdy, aý sanyňy köpeltjek bolýarmyň? Men san üçin edemok. Diňleýän adam diňlär. O sebäpden o zatlarda meni aýyplajak bolýanlar bar. Özem indi daşary ýurduň içindäkiler-ow. Aý ol näme et, isleýändir, özüniň gapdalyna adamlary köp ýygnajak bolýandyr. Mende oňa düşünje ýok. Adam hiç wagt özüňi ynandyrjak bolup çykyş etmeli däl. Ynanjak adam onsuzam ynanar, Bilýän adam onsuzam bilýändir. Ol adamy ýalan söz bilen öz tarapyňa geçirmek, ol bir, olam bir jenaýatyň, moşennikligiň işidir. Köp sag boluň diňläniňiz üçin, geljekki duşuşyklara çenli.